Waleýkim diýip olam hurs bolandyr Bäh bäh kimi görýän kimi eşdýän kimiň sesini eşitmek istek kimiň sesini eşitmek isleýäs bizler Seýfulla Hajyzada hoş geldi Berdi Salam aleýkum Biradar Daýaw meň tekler

Şony aýtýan men, aý, hakykatym aýtýan, näçe muddat boldy men Seýfulla Aždadaň sesini eşidemýok. Daýaw meň dükürdäp ýörsüňizmi, Arabystanyň haýsy wlaýatyndan telefon açdyň? Hajyzada biraberlik. Teşekkur, sag bol Abdylkerim. Menem Jidda şäherinden.

Hodaýa şükür şu gynanmasaň ýeterlik diýe şu ladyr daýyň şol kim şükür palwan aranjak kişi menem şol paly peýkalyň üstünde gözel beren aman diňläp otyryn aýratyn salamam takdim et ýon daýym seýfulla hajyzada diýipdir.
Teşekkür sag bolun özünde de salamlarymyzny her kewirden sizler gawuna geldik çagyrýandyr onda gawuna de.
Şony aýtýan men gawuna gel diýip çagyrýar barjaga bolýar hiç bir pursatym bolan ýok barsaň bolsa şükür palwan maksat haýyr resmler hem iýýas hem alyp gaýtýas eger şoňa bolýar diýseň hem bolýar.

Söýüjänisler Kasadan tamam gady geçdi ötenlere salamlarym bolsun eý. Waleýkim eý. Hatmen diňländirler, hatmen diňläp hoş bolandyr. Şony aýtýan men Aýup Seýfullazada. Äý bela siz bela teşekkür ikileriňizden iki behterindi zarýadlap telefon açanyňyzdanam. Onda näme edýär sowal sorag sizlerden soramýar çünki haryçdan telefon açyp gelýärsiňiz el telefonlardan soraýar her bir sowal sorasagam Ýa hem-de bizleriň sowallarymyza jogap berse gözel kreditkartalarym olara gowşurýar. Ikileriňiz bolup telefona açyp geldiňiz, ak baýrak tarara diýiba gitdi dostlar. Eger-de özleriňizem aýtsaňyz müşgil ýok hyzmatda bizler tar kudratly taban özleriňiz üçin neşir ederis nähili görýärsiň? Näme diýdiňiz? Çyrçyr guşlar, çyrmak guşlar, agzy ýokdur adam dişler diýýär. Şony aýtýar, şondan bilýärdiň, asyllardan soramaýar. Teşekkür özüňizden Habibulla jan. Şu Alp Baýrak tarana bolarmy? Siziň üçinem takdim etsem,

Hoş, zähmet däldir, belki býuromyzdyr, tamam özüňiz üçin begran talaş, dostlaryňyza takdim edip geçersiz aýyp.

Mena tar balam Seýfulla Hajy zada sebizler ýatlap telefon açdy eli rezet görmesin Jahana Supas diýer in kartaňny kimiz işlerine üstünlikler arzuw etýos we Habibulla Muradi hana kaçak başdy Röwşene barýos ýaňy Salatdan göterentik kim nirden telefon açýarlar Salamaleýkum hoş geldiňiz gözel bir namaz işiňiz haýyrly bolsun.

Biraderim häzir men öz dükanymdan gözel sesimi eşdi we syçdym. Name hoda bizem gaty hoş bolduk he sesimizi eşdip oturyňyz oturanyňyz üçin Resul Şowky nähilek dükanyň işleri köpüräk dükanyňda näme satýorsyň ony näme dükanyňyz bar e bu gün belki köpüräk sorajak men sizden. Salam salamat boluň brat käbir wagtlar görüşüp.

Sebedýanyň çyzanara Kyrgyzystan bizi ýok günlere şul aşyk alýar şol Türkiýe Türkiýe galadan berk goýber ýatyşy. Name Huda kança bir arzan kuruş siziň ýanyňyza baramaly ekeni bizler bir hil ýerde galyos kança bir gummat özüňiz aýt kuruş name Huda onda söwdalaryňyzam ýagşy bolar inşallah şödip arzan satyň ýene gymmat satamaň goşmeň. Ýok, ýok, özi girýände geldi, o sen nädip edýäň, ýok sen-ä. Owe. Onda billere jeza berjek ekeniňiz, haýrysy merdimi otuz berseňiz billere kyrk diýjek ekeniňiz diýýä, şäme? Ýok, ýok, keýjek, käre bir adam mazaklaşdym, salam göndersem ejadamy? Ejada-ha salam, ha göndür bilersiňiz, Resul Şowky Maýka Türkmen FM-den her ýerde sesiňiz Türkmen FM-den, Türkmen Arzuwyň Abrikişenden we Witip Şerifendenem bizleri yzarlaýar, salamlaryňyzy gönderseňiz.

Waka esasan Gazap Mustafa atly çewendelere, musapyr çopanlara köpden-köp salam çakylyk Mustafa ýetip gelen Gözelden gözel degişliňiz haýyrly bolsun Seýer jan Ilkiler. Teşekkür sag boluň hemmejikler. Waleýkum salam diýendir. Bu gün çünki Enkar dana ikimiz tapda mataly ýadyndan çykaryp gelipdirdi. Şoňa çyn terana dostlarymyz Ak baýrak terana islap gitdi. Eger özüňizem aýtsaňyz bolsa Begran Talas bolmasa Ak baýrak terana barydyr neşir etjek bolup Adus Resul Şowka. Saýt aga, pidagä didaram aýtdy, Pir agam meni tarapdan salamlaýar. Heý, ol Ysaga intizarmy bela? Meniň tarapym Ysaga intizara salam bolsun. Seniň salamatlygyňa sylag bolsun. Ýagşy görýän dostlardan Ysaga intizaryna entegem eşidýän bolsaň. Näme diýdiňiz? Alýo.
Eşidýän.
Sesiňiz gelýär. Ysaga intizara salam.

Name Hoda şu lader moped nirde name işler bejerýorsuň özüň Abdyl Eziziň sizlere. Häzirçe sizlere köçede radionyň geçdi we tüýsük many goşup başlanan telpundamyzam geçdi elleriňiz dert görmesin telpundamyzam köp mehmana gülnaza salon etdik salam ýollap. Aýdym Gulnazar Palwan byradara bizler tarapdanam aýratyn salam saýat teşekkür Abdulaziz intizar işleriň wezipeleriň ýadadana ýok meň bir köçäni günde näçe köçäni mitirläp çykladyň bir akamda köçe mitirleýän bolup galypsyňyz. Näme diýdiňiz?
Iş zat diýdim men aýdym Gulnazar Palwanadam köpräk salam aýt diýdim. Hä bulam salam ýöle ismetilla bi gara juwanyň
Waleýkim wa smetullah diýip garar adam salam gönderende. Waleýkim salam. Teşekkür özüňizden zinde bol Abdulaziz Ensar bizleri ýatlap telefon açdyň bu gün tapjy matalymyz ýatdan çykyp galypdyr şoň üçin bir gözel terara dostlarymyz tapgyt siziň üçinem takdim ederis doslaryňa gönderseň ak baýrak diýo.

Dostlarymyzdan ýyldyz saýlanjaklardan ýekşenbe gün bir sat raýgyllyk etýäs. Her kimde birinji mukamy alsa bir ýyldyz saýlanyp bizleriň ýanymyza gelip, owelin mukama bir motorsikili bar, ikilenjä laptop kempýuteri bar, üçlenjä elli dollar puly bar. Otur otur otur Gülnazar Pälwan ýene böküp dur gaýtýa otur.
Gülnazar Pälwan gel gel nirä nirä gelse haýra sen hoş gelýäň. Hä size ýa size ýa.

Elim sallaýyn mana.
Hany men men göreli gulak dur ale. Yo indi indi görersiň. E, Hayır 3 saniye tahawut etýedik a. O da YouTube'dan gitse. Aman hem Enver Salihat men indi görersiň şemi?

Hä, gönderen ekeňiz bize. Gep ýok Enwer jan size. Maşallah, maşallah Enwer Taly özüň. Teşekkür özüňiz Enwer Ader. Iki gulagymyz sizde egerde dostlarym bizleri görmek islese şiladir. Türk Meniň filmi Sapar Sunuk YouTube tarapyndan bizleri yzarlap biler, men gruplar ählisinen paýlaryn. Ördenem bizleri görübiler. Näme diýdiň birader? Enverjan? Mende gahar gahar etmelerini diýen bir zat diýjekdim ha. E, gahar etme diýeni bir zat diýjek. Gahar bizler wagt sandyga sal guplak gelýär sonra nirden gahar edesiler Enwer Sali? Gahar etmemi? Ýok.
Astagfirullah, astagfirullah. Näme diýýäs Enwerjan? Aýt birader, näme, näme diýjek? Hany diýelim. Bölüm insan aýdajakmy mene? Hudaý ýaryňyzy bela urmasyn. Enwer Saliti bizler ýatlap telefon açdy, elleri dert görmesin. Juda hem bir şok e, Enwerjan. E, Mehriban dostlarymyzdan Saraboglan gep ýok özüňize. Teşekkür bizler ýatlap telefon açanyňyz üçin hem. Barýa sonda nobat haýsy telefondan ýaňy Etisalatdan jogap Indi bolsa Röwşen Melgeden nobat. Enkardan ikimiz Röwşeni wasyl et bizlere. Salamaleýkum Röwşen Melge hoş geldiňiz gözel bernama. Many salamaleýkum.
Aleýkum salam salamaleýkum hoş geldiňiz gözel bernama pişineňiz haýly bolsun. Hoş bule hoş wagt bule. Sizem sizem pişeňiz haýly bolsun. Sag bol teşekkür

Bir görüpsiň telefonyna jogap gaýtarýas, soň bolsa tarana gitýas. Salam aleýkum Şirmämet, Hoşal Akmeýdan Yslam hoş gelde, gözel bernama, Seri grup we Akmeýdan Yslam.
Salam aleýkum, aleýkum salam, bir salam özüňe bolsun, bir salam hem Karta Akmeýkiňe, hoş gelipsiň gözel bernama, eşitdim. Rosen brother. Sag bol, teşekkür özüňizden. Maşallah, kança nezm myrat görseňiz, şyh bir anaýy bolup dur. Hemmejik biset alyp, tä meň sesim çykaýynça teşekkür. Nireden telefon açdy Şir Mämmetjan? Näme işle bilen maşgul? Hoşal brother. Şäheriň däli paýtagt diýýän.

Salamaleýkim.
Aýkime salam. Abdulkebir jan size hoş gelipsiňiz özüňize. Waleýkim salam hoş bolduk Umydyllajan aferin ana şöde bir günde ürgensiň maşallah özüňem hoş gelipsiň gözel bernama nireden telefon açdyň Umydylla jan işler birle masruf birader. Hoş bolduk. Türkiýe ülkesiniň Şuşa welaýatyny.
Türkiýe ülkesinden teşekkür. Name huda name huda Hemidillajjan Türkiýe ülkesinde näme işle bile masrup bolýarsyň. Ýa domanjyk işläp ýörmüň ada dükürden. Haý hudaý Name huda Hemidillajjan bizleri şol saptyran grupa bir link bar tarykadan görüp bilersiňiz salamdan saňa takdim edip geçseň birader.

Sag bol teşekur dogan. Dilada apa daýt özüňiz nara xiaomiň biriden telefon açyň näme işler bilen masruf sen baz name çan dukarda gaýomyň özä.
Eş Mansur bar dene bize mat diýer memleketlerde aýlaşdyryp ýör. Ynam huda. Haý ynam huda bizleri alkyt çekýär iran. Eger bizleri alkyşlaýan wagtlaryňy bir aradymyz gelýär, nähili görýärsiň? Ýa hem kar takymyny iberjek şyntagylalaň bolarmy?

Özüňizden hoş boluň, sag boluň. Bizlerem hoş bolduk, özüňizem hoş geldiňiz aýtýas. Nireden telefon açdy Hüseýinjan, garyp ýar gözel bernama. Häzir şul wagt Iran şäherinde we Türkmenistanda telefon açdyk Irana. Name huda, Iran şäherinde name işle bilen Asrub Iran şäherinde özüň kary bar, wezipeler, harma, ýadaňa ýokmy, dyka galaň ýok, musapyrlar, musapyrlyk nahili geçýär özüňe. Salam Göga häzir men şu wagt Bikar radionyň üsti bot etip seýredýän sizi. Name huda şika radiony diňläp oturan bolsaňyz goly dert görmesin Huseýnjan her ýerde sesiňizi diňläp oturandyr salamlaryňyzam takdym edip geçseňiz dostýarlaryňyza. Hemmejiklere waleýkim salam diýenlere teşekkür Isa Şütger sizem hoş geldiňiz Salam Aleykum.

Isajan işle bile ýadaňa ýokmy diýýän. Isajan barýamy? Ha gelýä sesiňiz işle bile ýadaňa ýokmy diýýän. Name hoda Isajan şütker salamlaňyz takdim etseň dostlaryňyza her ýerde sesiňiz diňläp oturandyrlar.

Salam diýendir Salawuddin Kadyri hoş geldi Salamaleýkum Salawuddin jan. Telefonlar çeken ýok. Salawuddinjan her bile radio telefon açyp bilen şahyryň uçuryp talan et telefon aç. Hatman oňa da. Şiir meýdi. Hello.

Näme diýip aýtsalar? Eneler barada näçe bolýar ene eneler barada? Tamam eneler barada. Deňere diýär. Tamam e, şu lazer özüňiz üçin e, background alýan dosýalaryňyza gondyr Şerman Maçan mana background şu dakyga özüň üçin aljak onda.

Hemme dostlaryňyzam takdim etýäs sizem güle güle bay bay Isa Şutger onda sizem takdim edip geçäýiň Şirmämmet Koçaryň yzyna. Birazir eşdýämaň. Iki gulagym sizde. Sagbol onda biradar. Hudaý ýaryňyz.
Minnetdar Isa Şutger biz sizeden öç göndürip geçdik dostlaryňa.

Ak baýrak diýip. Şondan soň tiz biler dolanlar bile boluň sizler bizden türkmen ýypek sizler bilen haw sen iki nokta sakos türkmen möwjüder. Ýoldaşym parlasyn asmanda ak baýrak baýrak baýrak.

Haýsy wagt dost ýa dünýede söz çak siz hürmetli watandaşlaryň hususynda? Hyzmatlarymyz. PCL.
Bu.
PUBG Global.
PUBG TTID.
Free Fire. Wi-Fi almak. Video almak. Google Play. Oytun. We başga Russiýanyň onlaýn application oýunlaryny mümkin alyp bilersiňizler.
Adres. Türkiýe ülkesi, Konya şäheri. Telefon belgisi, Sıfır sıfır togsan, elli üç, togsan üç, kyrk bäş, ýetmiş sekiz, kyrk. Haýsymyrat Dostýar Mikro satyjy hyzmaty.

Tanan adam ýürekleriňizden jaý alan bolsa. Syfyr ýedi ýüz otuz bir, kyrk ýigrimi altmyş üç we syfyr ýedi ýüz togsan iki, ýetmiş dört, ýigrimi kem zaman pal. Soňra telewonara garşy, el telewona, soň watsaba git ýazşar. Salamaleýkum, el telewondan hoş geldiňiz. Waleýkim Salamam bizem size gondirios sizem hoş geldiňiz gözel Rnana gözel pişineňiz siziňem ýaly bolsun o kadary sizi Lara näme diýer Abdulaziz ýakyny buryşmaýyn. Sesiňiz baran ýokmy? Indi nätdi, indi seýe barýandyr-a. Sag bol, teşekkür özüňizden seýetmem bolduň, hoş bolduň, nireden telefon açdyň, gözel bernama, hoş geldiň aýtýan özüňe, Abdulaziz ýakny guruş eger iş dowam etmesem.

görersiňizler nirä baranda dine şu ýutube çenelimiz bar şony sapiskraýp ediň atman inşalla näme diýýär mundan beýan ýutubymyzda bizlere yzarlap bilersiň hemişe çaly garyp ýar laýk yzynda hoşmy näme diýýär muşkil ýok kaýsyndan bolsa näme diýipdir salam assalamu aleýkum kebirjan aýratyn salam gondurýan diýipdir özüňize diýipdir wa üç aşyk moneta çary garyp ýara diýipdir. Men Sadreddine Sadakat şul häzir bernamaňyzy janly şekilinde diňläp otyryn diýipdir. Has-a salam gönderipdir özüňize. Waleýkim salam diýendir nireden telefon açdy şaşykmaň reýsi çal garyp ýar näme işle bile masruh biradarym.

Aferin şoňa adam bir işdi teşekkür ediň ben çaryjan garyp ýar minnetdar bizler ýatlap telefon açanyňyz üçin jahanne we jennet goýundan diýjekdim garyp jahannem diýipdirin onda her ýerde üç aşyklaryň reýsiniň sesini diňleýändir salamlaryňyzy takdim edip geçseňiz çaryjan halyl palwana gorçaňam salam gönderir özüňize.

Garyp ýar bela bilen sezilla rahimdil seni azar berjek bolýa. Haýrat, gepine gulak salma. Salamlaryňyzy takdim edip geç her ýerde sesiňizi diňläp oturandyr dostlaryňyzy rahimdil biradar.

Muhterem gözel Bernama. Häzir muhterem telefonyň bir sedada salam aleykum Hacı İsmail Dakter. Bilmesek telefonlara bir müşküle var Hacı İsmail Dakter'in e, Hak Nazar Salcuki hoş geldi birader salam aleykum Hak Nazar can.

Çekdaý Mohterem. Ende Dur men ýaňa zeň urup geleýin diýdi. Häzmen internetiň näme diýil gowy edip zeň urup geljek Hajy Smile Dekter teşekkür Çaryjan özüňe ýadaňam işleriň bilen.
Name hoda oň çanyň oduna gaýnan gara taňkanyň çaý diýip süzüp ýatysyňda hoda diýip hä. Ýok gara taňkan çaý gaýnatjokda ak taňkan çaý gaýnadýar. Uuu eeh özüňmi.
Beýra, sen bilen bir gepleşsek, sen goýa ýokun gepleşsek. E, men bilen gepleşsek diýip bir dürtüp goýan ýok, näme üçin dürtýärler size? Bilmän goýa gaýypsy bile. Haýla, haýla geldi onda dürtmeýän diýýär. Hajy Säbit, indi seý boldumy seslerimiz?

Tamam onda özüňiz üçin gönderiňiz dos ýalaňyza gönderip geçseň Çaryjan garypyar biradarym siziň üçinem gönderen onda şony ýanyňdaky dostuňazam köpüräk salam aýt.
Gapyrgana gapyrga goýmadyň. Gepleşer ber eline ber. Geçir telefony eline ber ola bilen gepleşiş. Haýrat siňňil urşup oturmasyn meni bir gepleşdirmediň diýip.

Eşek eýýäm. Näme işläp bilen Masruf özüň diýýän. Beýle Masruf gijesi bilen alyp ol ussa Samada parim işlände birader. Näme Hudaý parim işläp bilen işleýiňizde şuny arzuw etýäs Seýed Çary Garyp ýaram salam gönderer özüňize we Izzetylla jan Şowky birader mum salam gönderýär. Aleýkum essalam hemşerim her ýyl seni soraňyz beýle meseleden.
Waleýkum salam diýendir teşekkür özüňizden Halyl Pälwan gorşagymy dostlarymyz bir tarara esläp gitdi eger özüňizem aýtsaňyz müşgila bolmaz ýene. Tamam brother özüň üçin gönderýän onda Palwan dos ýalaňyza takdim et Hazyrak bolyň şamal uçuryp gitmesin Eger uçurjak bolsaň her taraňa bir närse togy saryp goý Brother şolar haýratpesiz alyp galar hoşma.

Kebirjan teşekkür özüňizden. Hoş boldum Şerafeddin jan Hanzada. Sizler tarapdanam aýratyn salamlar takdym etýäs. Dostlarymyzyň täze gelen muzykantyny ikimiz aýtýar ýeke iki okyp geçeris diýer. Teşekkür özüňizden Gulam Resul Pataş diňläp otyr eken salam. Şirmämede Akmeýdan Yslam diňläp otyr eken salam. Gulam Resul Parawan Salamaleýkum Kebirjan Aleýkum salam. Jumamyrat Güneş diňläp otyr eken Salamaleýkum Aleýkum assalam. Sedäme Çany Tagan diňläp otyr eken Salam Aleýkum assalam.

He aýdanyňa biz şenem hanaňa gabat he Hudaý rahmet etsin syfyr ýedi ýüz bir kyrk iki altmyş üç we syfyr ýedi ýüz togsan iki ýetmiş üç otuz bir ýigrimi iki Hemzaman Parbat haýsy telefona hem kartany ikimiz Whatsapp ýa Airphone-a Röwşen Eýtisalat haýsyna baraly hem kartany ikimiz Whatsapp-a bararys He Whatsapp

Bir ýa-da iki telefon dostlar jogap gaýtararysy çünki Bernabumyň wagtyna on üç dakyga baram belki. On üç dakyga bolsada iki tarap pullar eýzmiz şol iki tarapdan diňlesek mkadany kemidejik şu on bäş on üç dakygadam geçer bir aza jogazlarymyzam bitap bolan sebäbi bir dört bäş dakyga öňde otursam meýil edýär mkadany ikimiz hä.

Whatsapp tarapdan wasyl et diýýär, sim kartaňy ikimiz bar, bar telefonlar kesilýär, bilmesek hetmen bir muşkil bar ki, bolmasa kesilmeýär hem kartaňy ikimiz. Dostlarymyz aýt ýöne Keýwerjan bizleriň telefonymyz kesik goýberýär, soň diýdiler kesemiz ýok, belki şurada bir muşkila bar. Şol kynçylyk bilen kesilýär.

Mene ter özüňizden sag boluň siziň gözel peşiňeňizem haýyrly bolsun ha jabaplar düşen haýryýetlikmi inşallah.

Teşekkür özüňizden Hajy. Aýt ahyrynda bir tarana aýt siziň üçin takdymym edeýin onda biradar. Näme diýsin? Tamam. Tamam Rahbar Molla Ýakuba tarany özüň üçin takdym eder. Naştaýyp hemme dostuňyza takdym edip geçseň özüň üçin hem gönderýän onda. Meni eterlediňize göndürýäs, Hudaý arkadaşlar, sag boluň. Men eter Ajy Mejit Prezident muny Selere dert görmesin, Jahana sapa seren kaltagyny kiminden de naçar nagul etsek onlara jogap gaýtaryp bilmeris. Bilmesek internetlerde bir müşgilimiz bar. Onlary keseler bu gün. Gel inşallah her birikinden üzür. Ondan naçar nagul etsek name etýäs Hudaýyň etsesi name etmekden. Huda saklasyn dostlar inşallah gelejekki hepdelerden gije bernamalarymyzdan inşallah

aklyňa bir geler. Türkmen FM
Assalamualeýkum ustaz. Waleýkim assalam, salamyňyza. Amma näme üçin munça bir jigerhon görünýärsiňiz? Nädip jigerhon bolmaýyn. Motorlaryň mublaýyn haýdur Lexia we Luwaýkimde tabdil edip janymyz çykdy. Bir hepde bolman suw ýaly bolup galýar. Onda nuksda ekeniňiz. Siz nuksdan çykarýana, jigerhon bolmasana bir nazar berjek. Bir kompaniýa bar,